Baýlygy nädip öz durmuşyňa dartyp almaly? Bu sorag ählimiziň aňymyzda gije-gündiziň dowamynda aýlanýan pikirleriň biridir. Mekdepde fizika sapagynda öwrenen bütindünýä dartyş kanunyny ulanyp, durmuşymyza baýlygy elbetde çekip bileris. Bu kanuna düşünmek gaty aňsat. Kanunyň esasy manysy, položitel energiýa položitel energiýany, negatiw energiýa bolsa diňe negatiw energiýany özüne çökýär. Başgaça aýdylanda, köplenç nämä üns berýändigiňize baglylykda, durmuşyňyzda gowy ýa-da erbet zatlar bolup geçýär. Gowy bir zada ünsüňizi jemlän bolsaňyz, gowy bir zat durmuşyňyzda hökmän bolar. Erbet bir zada aýratyn üns berseňiz, has erbet zatlary özüňize çekýänsiňiz. Bu ýörelgäni durmuşyňyza pul çekmek üçin hem ulanyp bilersiňiz. Baýlyk toplamak üçin şu strategiýalara eýereliň. Birinji. Minnetdarlyk bildiriň. Has köp pul isleseňiz, ilki bilen bar bolan puluňyz üçin özüňize minnetdarlyk bildirmeli. Minnetdarlyk güýçli energiýanyň çeşmesidir. Durmuşyňyzdaky ähli zatlar üçin begeniň, öz hyýalyňyzda özüňize sagbol aýdyň. Minnetdarlygyňyzy tüýs ýürekden beýan etmelisiňiz. Eger hakykatdanam minnetdar bolsaňyz, islän zadyňyzy has köp çekip bilersiňiz. Durmuşyňyzda bar bolan zadyňyza üns beriň. Ýadyňyzdan çykarmaň. Pul ýetmezçiligini duýsaňyz we ünsüňizi şonda jemleşseňiz, puluň ýetmezçiligini hasam özüňize çekersiňiz. Ikinji, pul bilen özüňizi has ýakynlaşdyryň. Eýýäm özüňizi baý adam ýaly göz öňüne getiriň. Hyýalyňyzda pullary elläp, durmuşyňyzda nähili bagtlydygyňyzy duýmaly. Hasaplaryňyzy töläp, söýýänleriňize gymmat bahaly sowgat satyn alşyňyzy göz öňüne getiriň. Bu size položitel energiýany ugrukdyrmaga mümkinçilik berer we siziň arzuwlaryňyzy materiallaşdyrar. Öz pikiriňize laýyk bolmaly. Pikirleriňizde pul baradaky negatiw duýgulary aýryp, äleme diňe gowy duýgulary ibermeli. Üçünji. Ýaramaz pikirlerden dynyň. Negatiw we ýaramaz duýgulary we pikirleri mümkin boldugyça ýok etmek gaty möhümdir. Gowy bir zada ünsi jemlemek üçin tagalla ediň, sebäbi negatiw duýgular gowy netijeler bilen sylaglanmaz. Daş-töweregiňizde öz arzuw edişiňiz ýaly ýaşaýan adamlar barmy? Elbetde. Bu adamlary tapmak we olara öýkünmek üçin eliňizden gelenini ediň. Durmuşyňyz bir topar limon ýaly bolsa, Olardan limonad ýasamagyň wagty geldi. Gowy bir arzuw tapyň ýa-da häzirki ýagdaýdan çykmak kararyna geliň. Dördünji, özüňe ynan. Üstünligi özüne çekmek kanunynyň ýörelgelerini ulanyp, isleglerini amala aşyrýan köp sanly adamlar bar. Bu adamlaryň sizden tapawudy ýok, Ynam güýçli duýgudyr. Durmuşyňyza has köp pul çekmek isleýän bolsaňyz, ynam hökmanydyr. Munuň mümkindigine we hökmän siziň bilen boljakdygyna ynanmaly. Isleýän zadyňa mynasypdygyňa hakykatdanam ynanmagyň wagty geldi. Bütindünýä dartyş kanuny köp adama arzuwlaryna ýetmäge kömek etdi. Şu ýönekeý ýörelgelere eýerip, Sizem hökman islegleriňizi ýerine ýetirersiňiz. Pikirleriňizi açyk saklaň. Ýüregiňiz taýyn we ruhuňyz şat bolsun. Şonda soraýan zadyňyz bilen hökman sylaglanarsyňyz. Sebäbi türkmenlerde aýdylyşy ýaly, Göwni açygyň ýoly açyk. Bolsa, kanalymyzyň geljekki wideolaryndan habarsyz galmaz ýaly, kanalymyza agza bolmaklygy, laýk basyp, kommentariýalar ýazmaklygy unutmaň.